Merheba guhdarwanên ezîz, ez Serdar Şengül. Ez Ferzan Şêr. Di vê beşê de li ser mijara wergerê em ê bi lew werger bi taybetî jî bi rêzdar Yeqîn Here sohbetek guftûgeyek bimeşînin. Yeqîn bi xêr hatî. Merheba, nav xêrê de bin. Bi xêratî, ser sera ser çawa ra tê? Sağ bi mamoste, gelekî spas, ser û çav xweş. Mamoste Serdar, tu bixwazî dest pê bikê ji pirsa xwe? Rê em pêşî em gelek sipasdar in we daweta me qebûl kir û niha tu bi me re yî. Em dixwazin li wer ger karê we û hewalên we, mîsyona we piçekê jî nestîr nas bikin tu dikarî piçe qala destpêka lewwerger û mîsyona wî vîzyona wê çi ye qala wê tiştî bike serçavan re gelek ez jî gelekî spas dikim hem bi navê xwe hem bi navê berfîn Huseyinî û miradê miradan hevalê min ên wek nego li jineya weşanên em her sê bi hev re nin di kovarê de ji destpêkê taniha Helbet bi dilxweşî ez ê hewl bidim kurd kurmancî ji we re behsa pêvajoya destpêkê bikim. Mesela li wergerê yanî wexteke min bêjin qedirê çend salayî min bi xwe dest bi wergerê kirî yê. Berê jî min dikir li welêt lê Ev bêtir ji tirkî bû û tiştê ku min kirin jî bêtir di kovar movar a diweşiyan. Paşê jî min tev hilanîn yanî min dan alîkî Xwedê kir ji bo min Xwedê kir ku neweşiyan yanî bi rastî min tenê dosyeyek Îlhan Berk wergerandibû li welêt ji helbestên wî û pêwendiya min jî wê wê hingê Îlhan Berk sax bû pêwendiya min jî pê re hebû wek pirtûkekê ez difikirîm Li hev nehat baweyekî yanî weşanxaneyên me li wan çi dibêjin, li wan deran dosya li hev gewimî û em bibêjin serî lê geriya û vir de wê de û çap nebû axir. Yanî aliyê min a wergerê her hebû, meyla min a wergerê her hebû. Ev qederê çar sal a bêjim baweyekî yanî profesyonel, nîv profesyonel ez ji Fransî wergerê dikim. Lê Ji destpêkê ve fikrek min a em bibêjin tiştekî bi vî rengî belkî ne kovarek belkî ne bi awayê lewwergerê tiştek lê tiştek hebû lêgerînek hebû em bibêjin yanî timî çavê min li tişt nabû li der nabû li fikr hinek fikran bû li hinek rêyan bû hinek em bibêjin yanî Em dikarin çi rê, çi derfet, çi delîveyê em bibêjin bi dest bixin yan jî ava bikin û bi wê awayî wek me got yanî her ka xwe biherikînin yan jî tişta ku em bibêjin di serê xwe de yan jî di hişê xwe de yan jî di cîhana xwe de lê digerin. Çawa em dikarin bi gewde bikin, berceste bikin? Bi wî awayî wextekê wergerê ku min dikirin di diyarnameyê de weşiyan. Ez texmîn dikim nêzî deh dozdeh hefteyan di wê derê de weşiyan. Paşê min ne rî ne çare ye ku ji bo min tişta ku ez lê digerim ne ew e. Bi her awayî dikarim ji diyarnameyê de diyarnameyê re yan jî weşanên wiha re bişînim lê tişta ku lê digerim ne ew e. Bi wî awayî Min werger kir û bêtir li cem min diman, yanî wek dosya filan bê, van tanha jî pênc şeş dosyayên helbestê ji helbestvanên fransî, axêv yan jî yê swîsrî û herwiha jî yê fransî bi xwe kesên wek Blaise Sandra û kesên wek Jacques Prévert û kesên wek em bibêjin César Vallejo tedî per wî lê bi fransî jî nivîsî wî spanyolî jî nivîsî. Hasil fikrek em bibêjin fikra kovarekê bi min re çêbû yanî tiştek çêbû belkî dijital filan bêvan paşê me bi hevalekî xwe re diastend fikrek wî jî hebû ew bi xwe helbest van lê eleqa wî wergerê filan tune yê hasil piçe piçekî em bibêjin pêde pêde bi gewde bû ev fikir paşê me bi wergêrek du wergêrên me re yên ku îro jî aktîf in di nava kurdan de Min bi wan re da û stend. Gelekî xweş nêz bûn. Lê tevî piştî ku me dest pê kir em bibêjin ew derfeta me ya ku em bi hev re bixebitin falan çê nebûn. Yanî ew ji maf e ku tevî ez nikarim tiştî bêjim. Hasil min got yanî îro hebe tune bi ev Bahar, Ez vî tiştî difikirim, loma jî yanî ev bahar bêtir dikeve ser milê min. Min xwe esil di vî warî de mesûl dît. Helbet tenê mesûl ne ez im ê li vî tiştî difikire ne ez im. Loma jî hevalên min bi wan re di da di stend hebûn wek Mirad, Miradê Miradan helbestvanek. Me bi wî re da stend. Mirad hevalekî min a nêzik jî ji du hezar û sêzdeh çardehan ve ji Mêrsînê wê hin gel wê dirê xwendevan bû. Min got ez tiştek wiha difikirim û ez dixwazim tu jî bi min re bi, tevî ku karê te newergere jî. Û paşê jî berfîn re û her da jî erê kirin û me dest pê kir. Me ji xwe re da stend, sohbet kir. Li ser çarçoveya kovarê, kovar Divê çi bi, ne çi bi, armanca me çi yê, divê kovarê de di naverokê de wê çi hebin, çi tune bin. Plan bê van li ser wê çarçoveyê em çekê axivîn. Wek dibêjin ya yanî her tişt piçekî ji pêdivî yê pêk tê. Meriv ne birçî bi meriv nan nagere. Ya min jî ew mesela wergerê û em bibêjin yanî min diviyabû xwe bi tiştekî ve bigirta û ji vê ya çêtir jî tunebû. Çima? Ji ber ku bi min re hebû. Yanî ne tiştekî nû bû, cîhanek nû bû, buwarek nû bû, qadek nû bû ku ez bibêjim hela ka ez biceribînim çi dibe çi nabe. Na, bi min re hebû, tecrûbeya min hebû, jixwe ez helbestvanim. Yanî serê salayî dinivîsînim, Loma jî tiştekî gelekî nêzî min bû û hinekî jî ji bo ku ez yanî heqeten bikaribim bi çavekî dereke jî li xwe binêrim, ji fransî li xwe binêrim, ji fransî li kurdî binêrim, ji çavê helbestvanên fransî bikaribim Li helbestek ku wergeriyayê helbestek xwe ku wergeriyayê kurdî binêrim tiştên wiha hûn dizanin yanî meriv em bibêjin bi awayekî ji ku zanim rol hinekî meriv rola hinekî kirasan hinekî em bibêjin rengê cuda li xwe dibire falan bêvan as asas û axir bi wî rengî tiştek bi gewide bû. Armanca me ji destpêkê ve helbest bû, tenê helbest bû, lê me her wiha me got em bibêjin nivîsên li ser teoriya wergerê hebin, nivîsên bi wergêran re hebin, mesela her peyvîn û her wekî din yên ku bi wergêr, wergêrên dinyayê yên navdar re hebin, tecrûbeyan wan, tecrûbeya wan çi ye, tecrûbeyên wan çin in, Em bikaribin vana neqlî kurdî bikin, ragihînin bo xwendevanên kurdî, bo kesên ku hewl didin yan jî bibêjin dixwazin wergerê bikin, tecrûbeyên wan muhîm in. Her wiha hevpeyvînên bi helbestvanan re, çi îro û çi demên berê, sed sal berê, heştê sal berê, pêncî sal berê, çendek ji wan jî me weşandin. Yanî temam di kurdî de werger heta radeyekê heye lê em bibêjin em zêde helbesta dinyayê nas nakin yan jî em di ser zimanên wekî din re nas dikin. Zimanê sêyem, zimanê çarem re em helbesta dinyayê nas dikin. Loma jî yanî hinekî ji pêdiviya şexsî û hinekî ji pêdiviya me ya komî Û hinekî jî pêdiviya me ya giştî, me wek nego xwe li vî karî rakişand. Ji destpêkê ve armanca me herî kêm deh ziman bû û bi wê motîvasyonê, bi taybetî bi vê mesela zimanan ve em ketin nava lêgerînan. Yanî me bala xwe dayê, min dihe peyvînek din de gotibû, heqeten min bala xwe dayê, yanî tedî gotinek heye, divê em pir in lê em ne li ser hev in. Ew meselem bala xwedayê gelek kes henin di di hewla yekem de hejmara yekem de em gihan pêncî şêst kesî ku wergerê dikin. Nîvê wan profesyonel in, nîvê wan bi bi yanî serê salayî dikin, dehê salayî dikin. Kesên wek Samî Hêzil, kesên wek Abdurehman Çelîk, kesên wek Azad Rêbuwar, kesên wek Rifat Arya, Vana yê ku ez rû bi rû wan nas dikim û wextek dirêj in ta ji jiyana rewşenê ve ez wan nas dikim û ji jiyana rewşenê ve wergerê dikin. Hasil li perçeyên din çi henin, kî henin filan bêvan me bala xwe daye erê yanî gelek potansiyelekî potansiyelek mezin heye. Bi wî awayî jî em bibêjin kêm zêde Hejmara yekem bi vî awayî gew de bû. Pê de pê de anha bêtir kemelîyî hejmara hefta nihal çapê yê. Û kurt kurmancî wiha bibêjim, ez dibêjim qey ji bo pirsa yekem hinek fikran bidîm. Eger ferzan pirsa te tune be dixwazim va pirsekî biçûkê din bi vê pirsê girêdayî bipirsim. Kerem ke mamoste. Em pir in lê em ne ser hevin em belkî em ne bi hev re ne te got destpêkê de em deh kes bûn tek yeqîn haya we ji yên din çawa çêbûne ev têkilî di nav we de çawa çêbûne yanî yek bi yek ji însanên din pirsin yan jî çünkü ev network jî pir pir muhîm e ez gerek meraq dikim Tu karî qala vê mijara de tiştek çend tişta ji min bêjî. Belê hinekî tebîetê mamoste Asil ez yanî wiha nizanim yanî meriv şerm jî dike bibêje. Hinekî tebîetê ez dixwazim bi rastî peywendiyê bi însanan re deyînim. Yanî ew ew aliyê min heye yek. Bi du min telefonî yanî ji nasa çûm nasa. Yanî ji te min ferzan nas kir, ji ferzan min yek din nas kir, ji yek din min dudu nas kir, ji dudan min sê nas kir û wî rengî. Min telefonî kê kir, min got em kovarek wiha derdixin, bi taybetî jî yê ku min nas dikir û yê ku karê wergerê aktîf dikin, deh pazdeh kes bûn. Paşê ji wan kî heye, wekî din kî heye? Yek ji tiştan, tiştê ku min ji wan re digot ev bû. Wekî din hûn derdorê kê nas dikin? Ne muhîm e hûn nêz nas dikin, hûn dûr nas dikin, hûn baş nas dikin, hûn kêm nas dikin ne muhîm e. Û em dikarin çawa bigihênê telefonek, emailek, filanek vê vanek. Bi vî awayî ê anha bi rastî qet ew muşkileyê dîtune yê. Yanî kulturek jî çêbû, yan jî em bibêjin elimandinek jî çêbû di du. êdî însan jî digihên me bêyî ku em bigihên însan êdî însan jî digihên me bi taybetî di hejmara pêncê û şeşê de vî tiştî xwe da der di hejmara em bibêjin şeşê de pênc kesan ku me nas jî nedikir pênc hebên ciwan du heb wan du heb ji wan mesela îngilîzî dixwînin salên wana dawîn in li Muxlayê em bibêjin du heb ciwanên kurd yek ji batmanê yek ji amedê Yanî me bala xwe de ye an dikarin bala kesên wiha jî bikişînin? Karê wan ew e. Yanî ziman û edebiyata îngilîzî dixwînin. Yanî hem wek û karê wan siber o û karê wergerê ye. Axir gelek kesên vî rengî em bibêjin yanî em bibêjin bi riya mesela Besam Mustafa li bakur li başûr kî heye? Em dikarin bigêin kê? Ji wî em gihan em bibêjin hinek kesên li Bakur jî me nas nedikir. Mesela Yonca ez tim dibêjim, Yonca Söylemez yek ji wan kesa ye niha li Botanê dixebite. Yek ji wan kesa ye nû mekteb xilas kiribû û li deriyekî li rêyekê digeriya û Besam navê wê got. Min telefon kir baskê wê hebûya wê bifiriya. Yanî. Bi derfetên xwe, bi îmkanên xwe, bi xema xwe, bi hewesa xwe, bi meraqa xwe em li însanan geriyan. Ya na hûn dizanin em bibêjin derfetek me ya a Kurdan a wiha tune ye ku em bi rastî jî bikaribin pêwendiyê pêwendiyek wiha pêwendiyek sa zûmanî sa saz bikin, ava bikin. Lê ez tim dibêjim yanî dibêm e temam îro kesê ku em bibêjin Mesela gelek kes li me dikarin dibêjin ya tekstek wiha heye ez dixwazim ji filan zimanî wergerînim filan zimanî, pirtûkek wiha heye, filanek wiha heye. Yanî ji erebî wergerînim kurdî yan ji kurdî wergerînim erebî. Yanî bû navnîşanek jî, bû adresek jî hinekî bi hewl çêbû. Hinekî wek dibêjin. Bi awayekî baş helbet lê gotinek heye dibêjin ete heyato çawa lê hato. Yanî tavî ke em çawa lê hato tevnegeriyan bi hurmet û bi xemekê û bi cidîyetekê em nêzî însanan bûn. Karê ku me kir hejmara yekem taybetî ji me re yanî cemî însanan krêdîyek ava kir. Însanan gotin ha tamam yanî bayê vana Vay, vay, êdî hewcî na ke tu bipeyivî ji ber ku ew hejmar yan jî berhem di şûna te de dipeyive, bi wî awayî welhasil îro torek baş heye nêzî heştê no bêtir e jî lê ez yanî piçekî bibêjin kesên saxlem yanî kesên ku vî karî dikin, vî karî difikirin, pêşerojek pêşerojekê di vî karî de dibînin hem ji bo xwe hem ji bo kurdî karekî din bikin jî di ber re illeh vî karî berdewam dikin. Yanî tu dikare dibêjin ya tu dikare bi destê wan, bi serê wan, bi qelema wan, bi peyva wan em bibêjin piştrast bi, bawer bû, sond bi xwe yanî. Û îro tabî encamek baş em îro êdî hatinin noqteyek din. Pirsek mamoste Serdar hebû em ê ew jî teqabûlî. Spas dikim belkî pirsa ferza nebî. Spas dikim. Spas mala te. Yeqîn Rêzikeke roşeng rojbîr heye dibe xela xîretê ye. Yanî bi rastî xîreta we di nav vê xelayê de xîreteke ji xîretê meztir e yanî ez wisa bêjim. Li werger tedî yanî em bêjin yanî hem helwest helbest yanî derxistina kovarekê xwerû helbestê zehmetî pir pir mezin e. Îcar werger tedî hem dibên helbest nayê wergerandin. Klîşeyek bi vî rengî heye, ne rastiyek e. Em bêjin du qadên pir zehmet e yanî ji xîretê wêdetir wek min got yanî ji xîretê wêdetir xîret jêre divê. Tu van her du qada çawa li hev tînî wekî ku min xwend jî yanî her helbest yanî kêm ji wan guhê mirov aciz dikin wek ku kurdî hatibin nivîsandin karekî bi rastî pir serkeftî ye ez dixwazim tu jî parikî van her du beşan helbest û wergerê bidî ber hevdu tu yê çi bêjî ji me re? Belê. Yanî min gava din dawiya gotina xwe de got pirsek mamoste hebû di yani gotinek wî hebû dawiye herhal demê werin ser wê jî ji vir wa de lew werger. Yani heta niha tiştek û ji vir wa de tiştekî dinê. Niha Dema ku tu destpêkê de dest bi karekî dikî here hela jî karekî wiha em bibêjin yanî potansiyelek mezin heyî lê çi heyî heta çi radeyê heyî yanî bejn û bala wê çi yî qama wê çi yî dikari kîjan avê derbas biki di kîjan avê de nefetisi filan bêvan Vana piçekî karê wextê bi wextê re tu fehm dike. Destpêkê de em li ser vêya gelekî em bibêjin çûn û hatin, li ser vêya gelekî fikirîn. Em tenê ji helbest yanî kesên helbestvan in, em ji wan wergeran bixwazin. Tedî yanî klîşeyek wiha jî heye, divê tenê helbestvan helbestê wergerîne. Lê destpêkê de derfetek me ya wiha nemimkûn bû. Loma jî helbet em li gorî vê ya jî tevnegeriyan. Yanî her kesê bi zimanan dizane û her kesê bi zimanan dipeyivin û her kesê piçekî edebiyatê nas dike, ew jî nikare wergerê bike, ew jî meseleyek din e. Lê kesê ku pêwendiya wan bi edebiyatê re xurt, tevî ku ne helbestvan in jî dikarin wergerînin. Nûmûneyên vê ya henin. Di nav kurdan de jî henin. Yanî Samî Hêzil yek ji wan e divê ez teqez navê wî hildim. Ebdurehman Çelîk yek ji wan e ew jî ne helbest van e lê em bibêjin dehê salayî wergerê dike. Îcar mesela ji niha û pê ve em êdî piçekî wiha bijarte piçekî em bibêjin yanî kesên ehil, kesên pispor, kesên di warê xwe de baş em bêtir tabî guh didin wan. Mesela wergera helbestê erê meseleyek cidî, meseleyek bi dehê salan, bi sedê salayê ku guftugoyek, ku em bibêjin minaqeşeyek kûr û dûr li ser heye û tu car wê negihê encamekê. Em ê tu car yanî îkna nebin, serwext nebin ku erê divê tenê helbest van helbestê wergerînin yan jî divê em dev ji helbestê berdin, helbest nayê wergerandin yan jî divê kesên ne helbest van jî dikarin wergerînin. Her wekî din evana guftugoyên bi sedê salan in, ew ê her jî berdewam bin helbet. Niha Ez ji yanî tecrûbeya xwe bibêjim. Ez helbest van im em bibêjin. Lê tecrûbeya wergerê tecrûbeyek din ye. Ez car caran tê digihêjim, helbestvanek jî dikare û dikare ji derheqê wergera helbestekê neyê der. Ji ber ku tiştekî dinê yê. Te dît teoriyek wiha heye dibêje helbestek tu car xilas nabe. Yanî helbestek biqede jî, biweşe jî tu car xilas nabe. Bi min yanî piştî wextekê min min min min bi xwe re min teqez kir ku erê helbestek xilas nabe lê helbestek jî dikare xilas bibe bes werger xilas nabe.

Tu bi awayê sosyopolîtîk ew kes ji ku hatî, ji kîjan kulturê, kîjan çandê hatî divê tu boya bizanibi. Yanî bi çanda wî, bi kultura wî, ji ku zanim welatê wî, refleksên wî, edetên wî, ji ku zanim yanî awayê evîndarbûnê li cem wan, awayê eşqê, awayê hezkirinê, awayê berxwedêriya li hemberî şerekî filan bê van. Loma jî vana hinekî meseleyên girîft in. Lê Çend tişt hene ku dikarin me ji vê meseleyê bi sivikî bişo. Ew jî, yek jî divê bi rastî jî wergêrek yanî serwextî her du zimanan bi. Yanî ew zimanê jêder û zimanê armanc. Li aliyê din ê divê tu berî ku tu tekstekê wergerîne divê heqeten tu tekstê baş bêjing bike, baş werbêj bike. Belkî divê di destpêkê de tu di serê xwe de wê wergerê temam bike ji xwe. Yanî bêyî ku yanî ev ji tê maneyê ku divê tu tekstê baş nas bike. Berî hînga te tekst gelek caran xwendibe. Te ji ortê ber bi jêr ve xwendibe, te ji ortê ber bi jor ve xwendibe, te ji jêr ber bi jor ve, te yanî divê tu tekstê tar û mar bike. Bi her awayî tu ji ber ku ew tekst ji peyvan pêk nayê, ji wateyekê pêk tê û ji gelek jêrwateyan pêk tê. Loma jî ji bo ku tu bikar bi piçikî girêdayî wateya giştî bibe, girêdayî peywendê yanî konteksta wê bimîne, divê tu di gelek waran de jîr bi, şareza bi, zîrek bi yanî heqeten divê tu li ser agir bi. Lê em bibêjin tevî vana jî tu dikare tekstekê baş wernegerîne. Ji ber ku eynî tekstê mesela ji destpêkê ve heta niha em dikin, bi taybetî em dikin. Çi yê? Helbestek bi du wergeran di eynî hejmarê de, bi sê wergeran di eynî hejmarê de. Ji bo çi? Ji bo ku em bikaribin yanî materyalekê bihêlin. Sivê ro camêrekê rabi em bibêjin canikek camêrek wê rabi wê eynî helbestê bi du wergeran, bi sê wergeran, bi çar wergeran bide ber hev û krîtîka wê bike, rexneya wê bike. Ji ber ku xilas nabe. Yanî wergerek dikare xerab bi jî lê dikare em bibêjin wê hîsa wê, wê tevna wê, wê tama wê, wê ekla wê, wê çêja wê dikare baş bide xwendevan. Di aliyê din ê ku em biçekî pratîk tevbigerin, Wateyek wergerê ya wiha jî heye, yanî wek em çawa wek kesekî ne ji wî zimanî em radibin bi zimanekî biyanî tekstekê dixwînin, bibê nebê ew biyanîbûna wê tekstê di wergera wê de jî heye. Yanî illeh xwe diparêzi xwe yanî xwe bi te nadi wendakirin. Erê yanî wek gava din ê min bêjin te got yanî wek ku bi kurdî hatibi nivîsandin lê tu nav navê helwestvan jê derxîni jî tu car caran di hinek rêzikan de di hinek hêmayan de tu hest diki ku ew tekst tekstek werger e. Ji xwe divê wiha bijî yanî werger gelekî şîroveyr vekirî. Tu nikare ne mota mot tevbigere. Tu nikare adaptasyonê jî bike. Yanî min helwesta Bodler, Şaneşîn mesela û wergera Celadet mesela yanî ji navê wê bigirin, ji naveroka wê bigirin, ji em bibêjin teşeya wê bigirin, teknîka wê ya hatî nivîsandin bigire, ji kîteyan bigire. Yanî ew helbest bi beşawende, bi kafiyeyê, bi kîteyê filan bê van lê Celadet baweyekî adapte kirîyê. Helbest di fransî de tiştekî dinêyî, taamek dinêyî lê di kurdî de bûyî helbestek evîndarî ye. Eleqa wê normal bi bê tune yanî ewqas tune yê. Hasil Yanî ev piçekî li zîrektiya wergêr dinêre, piçekî li çavnasiya wergêr dinêre, piçekî wergêr çiqas her du zimanan nas dike, her du kulturan nas dike û hinekî jî qabîliyeta wî ya wergêrî yê. Ev jî em bibêjin noqteyek muhîm e. Li aliyê dinê jî Xwendevanekî baş yê helbestê be bi her awayî dikare me tevhilîne. Lê em ê tu car yanî wek min got em ê em ê karibin helbestekê biqedînin. Tu helbestvan e. Tu helbestekê dinivîsînî di çavê te de ew helbest dikare biqede. Lê werger tu car xilas nabe ji ber ku kî werdigerîne bi awayekî din werdigerîne, kî werdigerîne bi awayekî din tê digihêje, bi awayekî din fam dike. Wek ku em çawa helbestek de em deh kes bixwînin, her yekê ji xwe re tiştekî jê fam bike. Mesela wergerê jî wiha ye. Yanî gelekî rolatîf e, gelekî guherbar e, gelekî ji şîroveyê re vekirî ye. Spas dikim. Yeqîn dixwazim vêya bipirsim, Hûn di nav xwe de her diçe jê hejmara we jî zêdetir dibe û ez bawerim We wekî navendek êdî bala însanan jî dikişin. Ev jî pir baş e û carek din nîşan dide ku û sazîbûn çiqas muhîm e. Yani di serî de gava te ji bo derdê xwe ciyek lêgeriya te ji ber ku ciyekî wisa tune bû tu rabû te vê hevalên xwe vê pêşengê vê karî kir. Te te însanekî xwedî xîret bû wekî Barzan gotiye, Niha hûn di nav xwe de ne bi avakî rêk û pêk be, di nav xwe de li ser vîzyona xwe, pêwîstiya wergerê yan jî usûlên wergerê û di nav xwe de jî niqaş çêdikin. Belkî di rojên pêşî de em dikarin ji tecrûbeyê wê em em yanî ji xeynî va berheman em ji tecrûbe rêya vê wergerê di warê Kurdî de em em çi ji we hê hêvî bikin hûn di nav xwe de jî xeynê xebatên we nîqaşên we û di nav xwe de danûstandineke fikrî hene ew tişkî wisa jî hene di di derdorê we de. Yanî ez wiha bibêjim mamoste niha lijneyek me heye, lijneya me lijneya weşanê ye. Yanî Lijneya Weşanê. Ez di wê lijneyê de mim, ez wek endamekî Lijneya Weşanê di wê derê de mim. Lê mesele bibe naveroka kovarê ev dibe tiştekî din e. Lijneya Weşanê li gorî xwe tev nagere. Li gorî kê? Li gorî bêtir edîtoran em bibêjin tev digere. Yanî ji bo me esas yanî Lijneya me ya Weşanê lijneyek teknîk e. Lê ji bo me esas edîtor in. Ji ber ku min cîkî dî jî gotibû yanî her teksta ku ji me re tê herî kêm li pênc şeş avan dikeve. Yanî pênc şeş caran li avê dikeve, da diwerive, tê şuştin, tê bêjin filan bê van. Yanî tekstek ji me re tê çiqas baş bi jî li hemjî edîtorekî re dişînin çavê duyem muhîm e, çavê sêyem muhîm e. Car caran tu çiqas wergêrekî zîrek bi, baş bi jî pêdiviya te bi kesekî duyem, kesekî sêyem heye. Li aliyê din ê em mesela em ji bo ku kar ji edîtor re nehêlin, yanî vaya tam ne bersiva pirsa te yî lê ez ê pê vegirêdim, em bibêjin ji bo ku em kar ji edîtor re nehêlin, ji bo ku em edîtor bi tiştên talî ve mijûl nekin, em ewil redaksiyona wê tekstê dikin. Du weşi naweşi ew gavek pişt re yî. Lê em redaksiyona wê dikin ji edîtor re dişînin. Eger edîtor wê tekstê baş bibîne ji xwe em diweşînin. Eger bi kil, kêmasî, bi qusûr bibîne fikrên xwe li ser wêya wek tê binî, wek not dinivîsîne di vir de ev heye, di vir de ev heye, di vir de ev şaş e, di vir de ev rast e, ev werger gelekî serkevtî, gelekî baş e, her wekî din. Yanî daraza wî, nêrîna wî, nirxandina wî, wê, wan li ser wê tekstê, wan tekstan çi ye? Ew dibêjin li vê derê piştî wê gavê em bibêjin lijneya weşanê di bi xwedî fonksiyonekê. Yanî li lijneya weşanê bêtir li em bibêjin edîtoran dinêre. Di her hejmarê de jî em bibêjin kêm anî heft, heşt, deh, neh wer edîtor henin. Bi wan re bêtir esil ev belkî bersiva pirsa te bêtir bi wan re yî. Hin dema ku em bi wan re li ser tekstekê yan jî bi giştî li ser tekstên ku ew edît dikin, mesela hinek wergêr henin, hinek edîtor henin, di hejmarekê de heşt deh heb tekstan edît dikin. Dema ku em bi wan re li ser em bibêjin, Wan tekstan, encamên wan, şaşiyên wan, başiyên wan, xurtiyên wan, qelsiyên wan dema ku em diaxivin erê ji vir tiştek dikare derkeve derdikeve. Çi derdikeve? Hişek bi gewde dibe, hişek pêk tê. Belkî tiştekî nivîskî na îro lê yanî em ji nêrînê hev dihavilin, fêdeyê werdigirin, sûdê werdigirin. Nêrîna kê li ser wî wê tekstê çi ye? E carna du edîtor bi hev re, carna sê edîtor bi hev re, carna em bibêjin piraniya edîtoran bêtir ez wan re didim distînim, carna ez û yek ji wan. E loma jî yanî ez nikarim behsa tiştekî zêde şênber em bibêjin bikim, ji ber ku kovar biçekî jî kovara wergerê yî, tenê a wergera helbestê yî. Loma jî. Her yanî ji bilî pêşgotinê her teksta di wê rê de diweşi werger e. Îcar ev edîtorên ku em hevalên ku em bi wan re dixebitin tev jî wergêr in, tev jî em bibêjin wergeran di kovarê de dikin, ji bo kovarê wergeran dikin. Kedek wana mezin heye yanî bi rastî jî eger em payeyekê bidin kesên di kovarê de keda wan heye em payeyekê bidin hinan ewil edîtor in. Belkî lijneya weşanê di em bibêjin rêza sisiya de yî, çara de yî. Edîtorin em bibêjin, redaktorin em bibêjin, kesên ku em wek şêwirmend em bi wan dişêwirin di hejmarekê de carekê, du cara, kesên zimanzan in. Bi taybetî em dixwazin di wê meselê de jî hinek çareyan bibînin. Yanî yek dibêje ez venakim, yek dibêjin, yek dibêje ez navekim. Na, em dibêjin ez navekim, nave. Yanî em li vir divê tiştekî jî standard bikin, em tiştekî jî bidin rûniştandin. Tu helbestekê nanivîsîn û tu di wir de tercîhekê nake. Tu dikarî di helbestek xwe de tercîhekê bike, gotinek herêmî, formek herêmî, lêkerek herêmî wiha wek xwe bi kar bîne. Lê di giştî de divê standard hebe. Tavî dema ku em dibin standard jî em yanî makîneyek dest me de tune ye û em otomatîze nakin yanî. Em gelek rêzan ya rêgezan gerek gelek tiştan li ber çavan digirin li gorî wê erê dikin na. Em dikevin tengayê jî em li camêrên otorîte digerin yanî kesên zimanzan yanî em li wan digerin fikra wan distînin li ser vêya fikra we çî di hinek tiştan de em a wan jî nakin. Yanî di hinek tiştan de em awan jî nakin. Mesela di meselaya iyê de, iya beriyê em awan nakin. Em her wek xwe bi kar tînin. Bi wî awayî hişekî belkî yanî ev jî bibe hêlek bersivê ji bo pirsa cenabê te. Yanî bi wî awayî dema ku îro em vedigerin Li pênc şeş hejmarê çapûyî dinerin em dibêjin tamam me vaya wiha kiribû em wiha berdewam dikin yan jî em dibêjin me heta hejmara du dê wiha kir lê ji vir wa de em ê wiha bikin. Di vir de jî armanc ew in ku piçikî em yanî kurd ber bi hev werin. Yanî ez bawer im yanî wek te goya yanî tiştekî şênber me nedaye ber xwe lê ji xwe ber jî yanî ji bo me jî dibe dibistan yanî wextê em dixwînin ji bo tiştekî alîkarî hewce dibe, carna çareserî dûr de dibînin. Yanî ew ji bo xwîneran jî ez bawer im yê ku bi wergerê re eleqedar in wê gelek tişta di li wergerê de wekî dersek, wekî fêrgehek, wekî dibistanek wê tiştek jê bigirin yanî. Yanî tam di vir de te anî bîra min em bibêjin heqeten em teksta zêde zêde dad werivînin. Yanî li pênc mikavatên ji got li pênc şeş em bibêjin ava dikeve. Li aliyê din ê dema ku gelek kes dixwînin ew tekst yanî wek dîwarê xaniyekî hêdî hêdî salek, du sal, sê sal hêdî hêdî rû dine, hêdî dî ciyê xwe digre. Hêdî hêdî te dî tu çar dîwaran lê dikê û tu dikevî wî xanî lê Yanî wek mal hestkirina wî xanî wextek jê re lazim e. Em divê bîranînê te li wir çêbibin, divê tu li wir biêşî, tu li wir bigirî, tu li wir bikeni filan bêvan. Mesela gotinan de jî wiha ye, di mesela tekstan de jî wiha, di mesela bibêjin redaksiyonê de jî bi taybetî wiha. Û erê, yanî em paşê vedigerin lê din derin em dibêjin a tamam ya me yanî kevtê de heye. Hinek tişt dikarin şaş bin jî, hinek tişt dikarin sibê di hejmarek din de biguherin jî lê fikir li ser çê dibê, danûst te nin li ser çê dibê. Ez ku zanim loma jî erê yanî ji me re jî dibi mektebek, em jî pê de pê de hîn dibin, ji me re dibi referans. Yanî belkî di hejmarên ewil de, du sê hejmarên ewil de bêtir me serî li raya zimanzanan dida. Du sê hejmarê dawîn de em pir nekevin tengayê, em nadin ji ber ku tiştek rûniştî yê. Bêguman, bêguman wisa ye. Saet xweş. Zêde wextê me nemaye. Pirsgirêka herî mezin ya van podcastan jî yeqîn wext e. Bi rastî mirov ji sohbeta te têr nabe. Heke mamoste Serdar bi destûra te ez pirsêke dawî. Belkî tu jî dûre pirsekî bikî. Ez dixwazim vê yekê bipirsim. Yanî di têkehsaziya ferhenga wergerê de tiştekî bi navê nasên sexte hene. Zimanên ku ji heman malbatên an, em bêjin cîranên hev in, têkiliyên wan ên mirovî pir xurt in bi hevdû re. Carna peyvan, forman ji hevdû deyn dikin, peyvan, heman peyvan dik, bi kar tînin lê ew carna bi nuansên biçûk, carna jî bi wateyên mezin, denk yek e, peyv yek e lê Maneya wan, wateya wan cuda ye. Tu têkiliya kurdî û nasên wê, em bêjin farisî, erebî, tirkî, her wekî din zimanên ewropî di lewergerê de çawa dibînî? Yanî têkiliyek sohbeta berê te behsa xîret û gayreta tirkî kiribû carekî ê bîra min ew pir balkêş bû. Ew jî wek vêya bi min hatibû, wek nasekî sexte be peyva xîret û gayret Tu çawa dinirxînî yeqîn? Yanî ez ê pir kurt bersivê bidim. Yanî mesele ew e em ji ku ve lê dinêrin. Yanî çawa? Eger em wek kurdekî li kurdî binêrin ji xwe em ê fam bikin ku yanî ne mimkûn in. Yanî peyva her kes, her kes di kurdî de di tirkî de sedî sed teqabûlî heman tiştî nake. Ê yanî di kurdî de hîn şênber e, hîn hîn wê tamê didite ku tu qes ta çi dike a kê dike. Yanî yekjimar yan jî pirjimar. Loma jî mesela ew e tu bi kîjan hişî, bi kîjan zimanî, bi kîjan çavî, ji kîjan pencereyê ve li meseleyê dinere. Loma jî Hinek tiştên me helbet dişibin hev. Em jî însan in, gelek aliyên me ya hevpar henin. Ez û tu jî naşibin hev lê bi dehan jî aliyên me ya hevpar henin. Meseleya zimanan jî meseleyek wiha ye. Kurdî zimanekî gelekî karakterîstîk e. Tevî ku em bibêjin bi farisî re endamê heman malbateyî yan jî di heman komê de yê jî em nikarin yanî Gelekî nêzî hev bibînin, gelekî cuda yî. Tirkî bi dehê sala yî serdestiyek li kurdî kirî, hîn jî diki, gelekî jî xedar li hemberî kurdî. Gelek tişt bibê nebê nêzî hev bûnin lê em hîn jî nikarin behsa eynî tiştî bikin jixwe em ê nekin. Divê em nekin jixwe. Yanî ji bo ez û ê din hebin, ji bo tu, ez hebin, ji bo tu yekî din, yeka din, hinên din hebin, divê em wê Em bibêjin, em sînorên xwe bizanibin, em lîmîtên xwe bizanibin, loma jî yê zimên bizanibin. Bikaribin zimên heqeten ji hev bixin. Em bixwazin jî nexwazin jî ziman nêzî hev nabe. Yanî tiştekî tiştekî taybet e, tiştekî yekta ye, tiştekî unîk e. Yanî. Du heb, du heb bira wek hev nabin, du heb ziman hay hay wek hev nabin. Lê ev meseleya tu dibêji bi çekî jî pişta xwe didi em bibêjin ji xwe navê wê ew te got sexte yanî bi çekî jî pişta xwe didi em bibêjin serdestiyê û bindestiyê. Yanî hûn em îro bifikirin tirkî û kurdî hîn bêtir bûyî tiştên du zimanên nêzî hev, du hêmanên nêzî hev. Halbikî tu eleqa wan bi hev tuneyî. Çima? Ji ber ku kurdî pir pir di bin zexta tirkî de ye. Ji ber ku heta radeyek gelekî zêde kurdan ew zext qebûl kirine. Yanî ew serdestî qebûl kirine. Kurdî û Farsî gelekî nêzî hev in lê em eynî tiştî qet nebe li Bakur, qet nebe di Kurmancî de em eynî nêzbûnê nabînin. Tenê du zimanên em bibêjin endamê heman malbatên in jê la lîngwîstîk ve. Ê ama tu îro dibîne Fransî, Îtalyanî çiqas nêzî hev e? Fransî, Îspanyolî çiqas nêzî hev e? Îspanyolî, Portegîzî çiqas nêzî hev in? Romenî, Fransî çiqas nêzî hev in? Lê Ew qas jî dûrî hev in. Telafûza wan, dengê wan, em bibêjin yanî qirika wan gelek yanî peyvên wan, eynî peyv di wî zimanî de dema ku di fransî de tê gotin ez nas dikim lê di îspanyolî de tê gotin eynî peyv tê gotin ji ber telafûzê, ji ber deng, ji ber kirpandinê. Ez pê dernaxim ku ew eynî peyivin. Çima wan taybetmendiya xwe parastî, piralî, gelalî parastî. Ya me hinekî ji bin destiya me tê û ji bin destiya kurdî tê û hinekî jî ji erêkirina vê bindestiyê ya me, ya kurdan tê. Rastî eger ferza misal te hebe zanim wextê min ji derbas de û dixwazim vê pirsêjê belkî bipirsim yaqîn tu ji me çêtir zanî mesela ew mesela wergerê bi kas ez zanim elbet di nav sînorê zaninê me de di wexta mîrektiyan de jî werger hebû yanî yek ji hewirdanên ev em bêjin bi avakê zîndibûna edebî yan ji di Rnesansa edebî de ev ê pala xwedana alîkî de wergerê yan jî adaptasyonê. Ekola hawarê de jî adaptasyonê werger hebû. Ev ê wexta Yekitiyê Sovyetê de Kurdê Qafqazya ji Rûsî û werger kirine ji Erbî jî û Farsî jî yanî hemû bê jî her Rûnesansiyan ji hewldanê ke Kurdan a edebîya Kurdan de cihê wergerê hebûn. Misal lo werger zanim zaf tezeya hûn gişt tera xwe piraniya we xwedî tecrube ne. Lo werger divê silsileyê de xwe li ku dibînê yanî çi berdawamiyek heye û çi eger be veqetînek heye ji wan. Eger Wê pirsê jî we bipirsim. Berdewamî ji xwe bêguman em yanî berdewamiya tişta heyîn in. Cudatî jî bi demê re wê em bibêjin xwe bidin der. Helbet di gelek waran de cuda yî berî her tiştî dem ne ew dem e ruhekî demê heyî. Hişê îro ne hişê heştê sal berê yî. Min goya mesela Yanî mesela me dest bi kovarê kir, yek ji armancê me ew bû ku em kesên ku ji yekê zêdetir, du, du, sê, pênc, deh kesên ku werger kirinin di tarîxê de, yanî sed sal berê, heştê sal berê, du sed sal berê kî bin, klasîk, modern ferq nake, em wan kesan bi bîr bixin. Ji ber wê mesela di hejmara yekem de me em bibêjin yanî piçekî navê Celadet hilda. Ji ber ku şeş heb wergerê wî henin ji fransî. Me navê Fêrîkî Wisif hilda. Ji ermenî em bibêjin gelek wergerên wî henin. Me navê Abdullah Goran da mesela em bibêjin ji erebî gelek wergerên wî henin. Lê em jê wê de tirne çûn ji ber ku tune. Yanî tu dinare kesek heye ji meselan bibêjin ji zimanekî û ji rûsî helbest helbestek almanî wergerandiyî lê dema ku tu bi dûyî dikevî tu dibêjî ecaba vî kesî bi almanî dizanîbûn kesên ku nas dikin, kesên ku xwedî rayen in, kesê ku tu dikare ji xwe bike referans dibêjin na. Bi tawayî vî kesî bi almanî nizanîbû. Ji zimanê sêyem, ji zimanê çarem em bibêjin mesela Heciyê Cindî werger ji Henry Kain kirîyê ê alman. Ê me pirsî em bi dû ketin me got edî em hejmarekê diyarî wî jî bikin. Em navê wî hildin li gorî xwe onore bikin. Piçekî jî bi vî awayî em bi bîr bixin ku erê yanî tarîxa wergera kurdî diqet nebe di dema modern de emrê wê kêm zêde ev e. Mîro dizanin heştê sal e, heştê sal, nod sal e. Em li gorî çi dibêjin vêya em li gorî celadet dibêjin. Lê me me pirsî me nerî ku Hecî Cindî bi almanî nizane. Hebe ne bi ji Rûsî wergerandî yan ji Ermenî wergerandî. Yanî di hinek tiştan de helbet em ji wan vediqetin yek jê ev e, yek jê em bi tu awayî zimanê duyem, sêyem em erê nakin. Divê zimanê dîrekt be. Lê îstîsnayek me heta ana çêbûyî ew jî ji Portekîzî bû. Ew jî du sê tekst me weşandî. Hewce bikem ê bêtir jî biweşînî. Ji ber ku ziman saxlem e, çi saxlem e? Kesê werdigerîne em ji wergera wî piştrast in. Ji almanî werdigerîne. Em bibêjin bi ziman baş dizane, helbest van e, Pessoa baş nas dike, filan bêvan û şansek me ya din tune bû. Loma jî mesele di vî warî de em vediqetin. Li aliyê din ê em bi tu awayî em bibêjin mesela edîtoriyê meseleyek wiha ye. Em bi tu awayî şîroveyê qebûl nakin, em bi tu awayî mota mot jî qebûl nakin. Bi riya kê em vî tiştî test dikin? Bi riya edîtoran. Yanî ne em ê şîrove bikin, ez ê rabim li gorî xwe wergarekê bikim, ne jî ez ê bêjim ya peyv bi peyv vê ya dibêje. Na. Di vî warî de jî em vediqetin. Li aliyê din ê dem ne ew dem ji xwe. Yanî li aliyê din ê em piçekî em bibêjin kesên ku wergerê dikin bêtir xwedî derfetin, xwedî îmkanin li gorî wê demê. Wekî din çi yî ne çi yî hûn ê binirxînin. Deh sal din, pênc sal din, bîst sal din hûn ê binirxînin, xwendevan ê binirxînin, kesê li derî lewê wê binirxînin, kesê ku dixwînin wê binirxînin, îro jî dinirxînin. Îro jî rexne dikin, îro jî aliyên serkeftî dibêjin, îro jî min cara sohbeta me ya berê digoya min got em hîn ne li wê astê nin ku me Di destpêkê de me da pêş xwe. Lê pêde pêde em em bibêjin tiştek bi gewde dibe. Her ku bi gewde dibe em jî nêzî a baş dibin. A em dixwazin dibin. Lê a başî her ku em nêz bibin ew ê ji me dûr bikeve. Ji ber ku ast her diçe bilind dibe. Tiştekî wiha jî pê ve girêdin, mesela ji vir pê ve bi hejmara me ya dawîn in, ji vir pê ve mesela em ê tematîk bixebitin. Yanî ev jî guherînek e. Min destpêkê de gotibû pirsek tê ha wiha hebû ez neşaş bim. Ji vir pê ve mesela yek ji tişta me ya sereke ev e. Yanî em ê tematîk bixebitin. Yanî helbestên xwezayê, Hejmarek li wê bifikirin bi tenê helbestê xwezayê ye, eger em bikaribin, eger ewqas helbest, ewqas helbestvan, ewqas yanî wergêr bikaribin bi ser bînin. Mesela di hejmara heştê de, hejmara me ya sersalê de em difikirin tenê helbestên jina biweşînin. Mesela tenê di hejmarekê de em difikirin wergêrên jin hebin. Mîsal, mesela di hejmarekê de helwestên şer û şoreşê, helwestên di yek din de helwestên koçberiyê, sirgûnê, mirinê, tiştên bi wî rengî berê şansek em bibêjin pêşiyên me ya wiha tune bû. Lê îro şanse koha heye, derfete koha heye, em ji wan ne pêşketîtir in, ji wan ne zanetir in helbet. Her kes li gorî dema xwe, li gorî têgihiştina xwe, li gorî rewş û derfet û îmkanên xwe. Lê van tiştana me ji wan vediqetînin, lê pişta me her li wan e bêguman. Bi taybetî jî di dema nû de Min di hejmara di hejmara yekem de jî me behsa wê kiribû, me navê wê hildabû, me silavek dabûyê kovara Tabul Arassa. Yekem kovara salên du hezarî yanî yekem kovara wergerê yî di kurdî de yekem kovara wergerê yî di kurdî de Abdurehman Çelîk, dîsa Samî Hêzil kovara çîrokê bû kedek wana mezin hebû. Mesela ew Em bibêjin ji bo me pişteke, feyzeke, motivasyoneke, egereke, dilxweşiyeke e wiha jî vê meseleyê jî bi vir vegirêdin. Saet xweş, gelekî xweş bû. Mirov bi rastî ji sohbeta te têr nabe, ez bawer im yanî bes ji bo karaktera dengê te hêliya te ya muzîkjeniyê jî heye ez bawer im. Wê helbestvaniyê jî û kovargeriyê jî Yanî mirov ji tehma wê têr nabe bi rastî. Ez Gelekî wisa difikirim. spas. Saet xweş. Eh, Spasiya te dikim. Beşer. Mala te ava be. Avatir, avatir. Ez jî gelekî spasiya we dikim ji bo vê derfetê û eh, ji bo vê sohbetê û ji bo xema we bi rastî jî gelekî spasdar im ji bo vê xemê. Em ê bikin yanî em em ji bo xwe dikin ez ji bo xwe dikim yanî car caran vê vê vî tiştî jî bibêjim yanî hejmarek di du sê camêrek hebû me jê werger dixwest got na ez naşînim paşê ez niyeta wî hîn bû û paşê dest pê kir şand min got tu çima te çima heta na nedişand ya got kîjan kovara kurdî derketî du hejmar çar hejmar derketî û sekinî yê. Ew jî li gorî xwe mafdar e. Îcar em ê berdewam bikin. Yanî te ez zî vî karî ez ji bo xwe dikim, Berfîn ji bo xwe dike, Mirat ji bo xwe dike. Em di nav vî karî de nin. Loma jî em ê berdewam bikin. Ji bo me tişta herî ne di rojevê de û tişta ne di hesab de û tişta ne ser bala me ne ser guhê me ew ku Em bibêjin ev kovarê bisekin yan na? Na, em li tiştên hîn baştir dinerin, digerin. Kurdî hêjayî vê ya yê, xwendevanên kurdî, hişê kurdî hêjayî vê ya yê. Pêdiviyek ji bo me, însan bi pêdiviyê xwe însan e, însan bi pêdiviyê xwe de afirîne, dijî, pêş dikeve, kalîte pêk tê, astek baş pêk tê, hişek pêk tê, her wekî din. Loma jî Tişta ku em bibêjin em li vir anîn cem hev esil hinekî jî ev e, ew xema we yê, ew em bibêjin ferqkirina we yê, lêhaybûna we yê, guhbeliya we yê. Dema ku meriv guhbel bi yanî meriv çavnas bi, guhê meriv ser tişta bi, çil çi diqewime, çil ku diqewime, çi derdikeve, çi dernakeve, çawa derdikeve. Bi taybetî yanî spasiya we dikim ji bo vê xema we û ji bo